ئەم کاتتان باش فێر خوازان من کارۆ خەکرم لەوانەیەکی تری فۆتۆشۆپ پێتان گەیشتمەوە لەم مایەدا بای سۆنێتی دروستکردنی لۆگۆ دەکەین سایزەکەمان بەو شێوەیە دانراوە کەستمەکەی نۆت بە پیکسڵ. پێش هەموو شتێک پێشنیار دەکەم لۆ لۆگۆ دروستکردن بە هیچ شێوەیەک فۆتۆشۆپ بەکار نەهێنن بە هیچ شێوەیەک چونکە ناشرینترین لۆگۆ ئەنی ناشرینترین لۆگۆ بزەبت کوالێتێکی زۆر نزم و شتێک نییە کە ستانداردی بەڵام ئیلوسترێتەر کوالێتێکی زۆر بەرز شێشی زۆر جوان ئەگەر فکرەکە جوان بی و دیزانێکی زۆر جوانیش تەماشەگەم کە پێشتر ئەوم دروست کردووە لۆ خۆم یوتوب چنالەکە پرۆفایل یوتوب چنالەکە دامناوە لەسەرەوە دروستی دەکەمەوە چۆن لۆگۆ دروستی دەکەیت دەمان بە هیچ شێوێک خۆتان نەدەن بە لۆگۆ دروستکردن لۆ فۆتۆشۆ بچکە ماونتان دەکات زۆر بەناوی باشتر هەیە لەوە دروستکردنی لۆگۆی یەکەم شت تاڵان ئێستا لە هەر رە هەنگاوەکاندا باس کێشەکانی فۆتۆشۆپ دەکەم ئایا فۆتۆ کێشەیەک لێرە دروست دەبیلوت دەست بکەین بە دروستکردنی بخێنە بەشی ناوەڕاستەوە چلو پێنج پلا بیسوڕێنێ تۆزە بچوکی کەینەوە بە هەمان شێوە کۆپی پێیست کۆنترۆڵ تی نەوەد پلە لێ سوڕێنین دەتوانین بەو شێوە داینێت ینی تەمەشایش بکەین بەڵام ئەو کوالێتی دەرناچی کە خۆمان دەمانەوێ ئێستا تاو دوای ئەوە ئەو دوێن دەخەین ناو فۆڵدەرێکەوە سین چ کەی کۆپیتی کێکێ دوای ئەوە دانێک لۆ کۆپی دەکەین ئەوەندە دەیسوڕێنین دا بۆی بیسوڕێنین

ئەوەشیان کۆپی دەکەی شفتی لەگە دادەگرین وەبی یەک قیاز لەگەوەی دروست بیتن چە دەبینم تقریبا بە شێوەیەی یەک قیاز دروست بوو دوای ئەوە دوای ئەوە سێگۆشەیەک دروست دەکەین بۆ ئەوەی کێکان هەبی یەکەین بە سێ سلایت ئەو دروستمان کرد دوای ئەوە دەبینین کێشەیەک لێرە هەیە تۆزەک دەبینین گەورەترە وەکو ئەو دەرناچی ئەوەیکی گەرە کێشەکان ئەتوانین بەیەک هەنگاو دروستی بکەین ئەوەیان چەند پکس لەبین ماخوارێ تقریبا ئەوەندە ئێستا ئەگە تەمەشاکەین لەگەر ئێ ڕاز نییە لەگەر بەشی خوارد تۆزێک دەیبینە پێش و دانێ چلێر دەبینە پێش ئەرێ تەماشا کەن تاڕادەیەک وەکو ئەمە دەرچوو کە دامان ناوە بەڵام هەندێک ینی ئەمە لۆگەیەکی سەتاییە ئەنی ئەوە نیە برێن ئەمە لۆگەیەکی سەتایی ئەو نیە برێن برێن ئەنی شتێکی زۆر ئالۆز بێت تاوان لۆگۆ دێتە سە فکرە ئێستاگە تەمەشای بکەین ئەگەر ئەو بەشیان لێ کەمەوە ئەوە بتە کێکە بەڵام ئەمە ئەوها هیچ دیار نییە ئەگەر ئەوەی لەگەر بیت بە تەواوی دەردەکەوی هەم ئەیەکە ئەگەر تەماشان ئەیەکەی بکەن و هەم کەیکەش لاوانەی وانەکە زۆر زۆر سادە بی ئەوانەیان چکە دەمێ لۆگە بە شێوشی سادە باسکەم لە سەرەتا بەڵام ئەمە وانەیەکی زۆر بەسیت بوو لەسەر لۆگۆ دروستکردن هیوادارم ئەم وانەی سودێکی پێوە گەیاند بێت ئیششاڵە لەوانەی داهاتوودا بە شێوەیەکی یانی وانەیەکی تایبەت تر کە کاتیشی زیاتر لادەنێن لۆ لۆگۆ دروست کردن چونکە لۆگۆ دەبی سەرەتای کتێب لۆ لۆگۆ ئەدی دواتر بچی لۆگۆی ئەدڤانس دروست کەی چونکە لۆگۆی ئەدڤانس تۆزە کات کاتی زیاتری دەوێ چونکە ئەو بە فۆتۆشۆپ هەندێک شتێ بە فۆتۆشۆپ ناکرێ کاتی زیاتر دەمەلێت وە هیوادارم ئەوانەیش ودیوکی بێ وگاندبێ.